Hemmäňize salam dostlar men bugün sizlere logo makerden nädip logo ediler şony öwretjek. Ilki bilen play marketden näli zatdygyny size düşündireýin. Logo make men programam logo maker atly. Iň birinji ýerlerde durýan. Siz ony ýazyp tapyp bilersiňiz ýokarlarda. Meň programmam ine şu. Logo Maker, Graphic Design Generator, Logo Art. Munda öwren aňsa logo etmek we 1080 kaçistwada logolar alyp bilýän. Haýsy bir zat barada edesiňiz gelse hem edip bilýärsiňiz. We başga programmalar hem bar. Gelin indi ol programma girip Men size log etmäni öwredeýin. Ine programmamyz Ine biziň programmamyz Logo Maker. Create a logo. Şimdi gelin log etmeni başa vereni. Şutalarda bize köp zatlar berlen ve şutadan biz zatlar saylamalı. Hemme zat barada log edip bilyan isteyenizin için. Men ilki ekinçilik dahançılık bilen barada log etyen. Hı -hı. Şeýdip, ilki bilen surady alýaňyz. Perpendikular çyzygyň kömegi bilen ony ortalara goýjak bolup, indi bolsa harp ýazmaly. Tebigat. Meselem, tebigat. Tebigat. Ve biziň e, bize indi ýazylyşyň şekili gerek. Biz ýazylyş şekilini arasynda Dürli-dürli owadan şekiller bar. Şolardan saýlamaly. Indi bolsa reňkini. Tebigat diýeňizde eýýäm ýaşyl reňk gelip durýar we ýaşyl reňk alýarys. Tebigat. Ýedi harp, i harp ortasynda durmaly we örän owadan logo etdik eýýäm. Indi bolsa PNG almaly ýa-da GNG i almaly. Aýtsam bolsa men GNI alýan. Bul biziň eýýäm galereýamyzda ýer alyp durandyr. Ýene de etip görkezeýin men size bir logany. Logos. Indi näme barada? Bilim berme barada edelim. Isleňize görä Çagalar alalyň. Istesek biz background hem goýup bilýär. Background bolanda arkasy. Mhm. Bar arkasyny hem istegimize görä ýagty edilýär arkasy esasan hem. Indi bolsa bir hem ýene hat ýazmak. Ýalňyşmasam ýene hat ne hat ýazmaly. Hat ýazmak üçin çagalar barada ýazmaly. Sebäbi suratda çagalar bar. Şonuň üçin bilimli çaga ýa şoňa meňzeş zat ýazyp bolar. Mhm. Şuny saýlap, siz logan harpyny alaňyzda hem şadyýan, ýagny şadyýan harplar almaly. Bilimli Çaga. Görşüňiz ýalak bilimli çaga. Hä hä. Eýýäm ýene bir logo. Her minutda bir log etmek munda ören aňsat we gaty gyzykly munda log etseler hem etmek. Başga indi kompýuter barada görkezeýin. kompýuter barada etseňizde öz islegiňize görä hemme zat edeňizde öz islegiňize görä bir suratçaga saýlamaly şunuň ýaly şunuň ýaly bir suratçaga ýöne munýan surat saýlanyňyzda arkasyna hökman background ýagny arkasy gerek bolup durýar şonuň üçin Men ilki bilen arkasyny saýlaýan. Indi siziň işiňize bagly. Munda anam dar mahabat. Şunuň şunuň ýaly harplary ýazyp özüňiz zat edip bilýäňiz. täze hususy kärhanalar üçin ýa şoňa meňzeş zatlar üçin. Mhm. Eýýäm biz 3 loga slog etdik. Başlanmada hem 5 minut 5 minut bolupdyr. Ýene de bir loga bu gezek bolsa indi YouTube kanal YouTube kanal üçin log edip görkezjek men size. Youtube kanal üçin edeňizde gyzyklyraçyk zatlar almaly siz. Şa diýen zatlary. Ilki bilen men pikirimçe kompýuterden bir zat saýlamaly. Kompýuterden bir zat saýlamaly. Ya ya hem travel'dan. Education alaly. Education'dan bir kitap. Men şu taýy hat ýazmana hem ýer goýjak. Hmm. Bunda bak, ýene background saýlaýyn. Hmm. Bu bolmady. Hmm. Ana şu laýyk boldy. Ve indi stikersler bilen dowam etmeli bolýarys yzyny. Eýdip ýanlaryna stikerden owadanrak goýmaly. Dürli-dürli suratlar bar. Şolardan alyp bezeg üçin, ýagny hilini ýokarlandyrmak üçin stiker hem almak gerekdir. YouTube kanalyna. Feeders. Feeders sanam alaly. Indi bolsa YouTube kanalynyň adyny ýazaly. Mysal üçin at ýazaly. Adam. Adam diýip bir YouTube kanaly. Adam. Şeýdip barlak görüp hem bilýäris. Örän oňada. Öne şun reňki özüne gelişmedi. Şoň üçin men bolsa muň reňkini üýtgetýärin. Mhm. We muny hem save edeli. Indi biziň galareýamyzda her bir telefonda bar bu galareýa diýilýän zat. Galare albomlara girýäs. Odur başgalar durup giýýär diýilýär orsça. Ha biziň hemme eden logolarymyz şu taýda. Ynamdar mahabat, bilimli çaga, tebigat. Men öň hem edenden bar, ina oýun TV, Bilim bereketli ajaýyp tehnologiýa ajaýyp dana bereketli hasyl. Ýaňky logo meýkeriň özi şuny ýaly hem edip bize surap berýä. Siz başga bir redaktorda ýöne kompaniýaňyzyň edaraňyzyň adyny ýazaýmaly. Siz bilen gyzykly bolupdy dostlar. Sag boluň agza bolmagy unutmaň.